number 14 hi sukela aka verse number 14 hi fika na yona aka 16 ni lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge misava yi nga se tshoveriwi hi ku ku ta ba karhi laha misava yi nga ta tshoveriwa siku rin'wanyana Mutsari wa buku leyi ri yiseni ehenhla. Mutsari wa buku leyi i Johana muapostola. Johana loyi muapostola i wanuna wa matimba loyi a rhandziwa swinene hi Yesu Kreste. se a wela aka vadyondzisiwa lava 12 wanuna loyi a ku ri mujuda wa xiviri muapostola wa xiviri johana loyi hi yena a nga tsala buku ya john loko mi langusa eka tibuku ta gospele mi vona buku ya john hi yena john loyi a nga yi tsala buku liya loko mi langusa papila ro sungula ra vumbirhi na ra vunharhu ra johana hi yena n'wanuna loyi a nga tsala se wanuna loyi ku rhandziwa ka yena hi yesu ingaku yesu a vona swin'wana a henhla ka johana loyi hi mhaka ya ku a ka vadyondzisiwa hinkwavo lava a va ri kona hi yena ntsena a pfumeleriwa ku khigetela xifuva xa yesu hi yena a pfumeleriwa ku tshama kusuhi na yesu loko a kumedza a tlela a khigeteri na yesu a ku pfumeleri a ku pfumeleriwa johana ntsena se mi nga kota ku vona ku john loyi a ri kusuhi swinene na yesu kreste Johana loyi a hi Johana mukhuvuri loyi i Johana muapostola se wanuna loyi hi yena a nga ya a ya tsala buku ya hlawutela a goga xipfalo ku sukusela ka testamente leya khale a nghena hala ka new testamente yena a goga hi revelation se buku leya revelation yi hundzuka buku ya vuprofeta a swi vava a swi nga tsakisi hikuva loko johana a tsala buku leyi u yi tsali va n'wi xokoli matihlo ya nyama a ri bofu mara hambileswi a ri bofu a tsala chapter one a tsala na chapter two a tsala za ya fika ka chapter number 22 a nga ri ku voneni hi mahlo ya nyama mara mahlo ya ximoya a ma ri a ku voneni a va n'wi xokoli matihlo ya nyama mara matihlo ma ximoya a va nga ma xokolangi a tsala buku ya hlawutela hi yona mhaka yi tele swivono hi yona mhaka yi tele vuprofeta a ku nga ri mhaka yin'wanyana ya le hansi yo tsan'wiwa a ku ri mhaka ya matimba yo chavisa na sweswi ya ha chavisa se johana a nga fangi hi mavabyi johana a nga fangi hi ku dlayiwa hi vanhu yi ri a fikile se a kuri ngopfu a khalabyile va n'wi vekini exihlaleni xa patmos munhu ku eka n'wina buku leyi u yi tsari a ri exihlaleni a tshami eka island yo karhi laha ku nga na island ku na lwandle laha tlhelo ku yo salanyana xindhawani xo oma se a nga ta kota ku tsutsuma a ya hala hi ku na ku vona a nga voni a nga ta kota ku ya hala mara hi ku na ku vona a nga voni mara xikwembu xi vulavula na yena a ri xihlaleni mativa vutomi lebyi a byi hi teka byi hi veka xihlaleni hi va na xivundza hi va hi ri hexa hi twa ingaku vutomi byi ya helela kwalaya kasi kwala ndzeni ka xihlala xikwembu xa swi kota ku vulavula xikwembu xa swi kota ku vulavula na vutomi bya n'wina mi ri xihlaleni xikwembu xa swi kota ku vulavula na vana va n'wina va ri xihlaleni vutomi lebyi pfa byi hi teka byi hi veka swihlaleni mara kwalaha xihlaleni jehovha wa vulavula ku ri na xihlalo hi famba swin'we kereke ya hosi na ku na matimba la ni twa matimba ya xikwembu ni vona un'wanyana xikwembu xi n'wi pfuna ka xihlala lexi a nge le ka xona van'wani mi le swihlaleni na maxaka ma mi tsutsumile van'wani mi le xihlaleni xa mavabyi van'wani mi le swihlaleni swa vusiwana van'wani mi le swihlaleni swa ku pfumala mitirho van'wani mi le swihlaleni swa ku hambanahambana mara ni ri amukeni ka patmos wa wena Jehovha wa swi kota ku vulavula mi ri aka xihlala xexo ravaboxikatarandarababa ku na matimba ya xikwembu lama nge le ku fambafambeni ni ri ku na matimba ya xikwembu la halleluya kereke ya hosi a yi khomeni mhaka leyi johana muapostola loyi a ri bofu a nga voni hi mahlo ya nyama u kombiwa xivono xa titsumi ta xikwembu leti humelelaka ku ta ti ta tivisa ku tshoveriwa ka misava halleluya u vona na yesu a tshamile hi ye n'winyi wa hinkwaswo loko a tshami xiluvelweni hi ye a lerisaka hi yena a vulaka hinkwaswo ku a swi tshamiseki a swi yi amahlweni a ku vi na ku cinca twanani tsumi leyi ku yi ri yi ri wena hayayayayayaya la yi vulavula na yesu la i yesu loyi wena la khomeke khava kumbe ri ve ri i rihwevo wena la khomeke rihwevo rihwevo i khava ra matimba i banga ra matimba banga leri nga lotiwa matlhelo hinkwawo wena la khomeke banga ra ku vangama wena la khomeke banga ra ku hatima leri tsemaku hala na hala se i karhi nghenisa khava ra wena u tshovela misava hikuva misava se yi vupfile se yi fita ku tshoveriwa tshovela tshovela misava xana loko hi vulavula hi misava hi vulavula hi yini hi vulavula hi vanhu lava hanyaka eka yona hi vona lava se va fanele va tshoveriwa misava yi nge se tshoveriwa ni ri misava yi nge se tshoveriwa halleluya misava yi nge se tshoveriwa yi ri tsumile yi nghenisa banga hayayaya ku nghena khava leri lotiweke matlhelo hinkwawo ku sungula ku tshoveriwa misava hikuva misava se yi vupfile yi sungula ku tshoveriwa kereke ya hosi porters house mo ka mi nga swi voni ku karhi wa ku misava yi tshoveriwa se wu fikini na lowu i nkarhi wa ku tirhela xikwembu tirhela xikwembu misava yi nga se tshoveriwa tsakisa xikwembu misava yi nga se tshoveriwa tsakisa hosi misava yi nga se tshoveriwa hikuva se yi languseka yi vupfile se yi languseka ku fike nkarhi wa ku yi tshoveriwa potter's house misava yi nga se tshoveriwa a yi tsakiseni tilo hi ku yi ta tshoveriwa siku rin'wana banga leri a ri hupi ri ba kan'we ntsena ra vumbirhi ra vunharhu se ro hetisa eyi misava yi nge se tshoveriwa va byeleni kwalani ku tirhela ni xikwembu misava yi nge se tshoveriwa va byeleni mi ku tirhela ni jehovha misava yi nge se tshoveriwa yi ta tshoveriwa misava leyi va ka hina haleluya kereke ya hosi loko se ri khava ri nghenini kumbe rihwevo yin'wani tsumi yi humelela yi ri tsumi leyi a yi huma atepeleni ya le matilweni oh, na le matilweni ku na kereke yi ri tsumi leyi yona a yi huma kerekeni ya le matilweni yi ta yi khomi rihwevo na yona o oh, yi tivisa ku heyi ka ha tshameriwa yini na a ku tshoveriwi hikuva ku na mihandzu ya vhinywa la a yi tshoveriwi mihandzu leyi ku komba ku mihandzu ya kona a ko vuriwa madirive lawa mi ma vulaku yi ri loko ri nghena rihwevo ri sungula ku tshovela mihandzu leya vhinywa yi hlengeletiwa yi yisiwa eka ndhawu laha yi fanele yi tswaniwa kona yi ri laha yi nga kameriwa kona ku huma ngati leyi nga khuluka 300 kilometers ayayayayaya 300 kilometers